Bu gün biz gepleşigimizde adamlaryň arasyndaky gatnaşyk barada gürrüň ederis. Biziň bu günki gepleşigimiz bagyşlamak öwrenmek barada bolar. Adamlar bilen gowy gatnaşykda bolmak adamyň durmuşynda iň kyn zat. Hawa dogry aýdýaň, bu esasy meseleleriň biri. Köp adamlar kyn gatnaşyklar sebäpli ejir çekýärler. Şonuň üçin bu gün bu tema hakynda gürrüň ederis. Şeýle-de biz. Dogruçyllyk barada hem gürrüň ederis.
Käwagt dogruçyl bolmak kemçilik ýaly duýulýar. Ýöne şonda-da, dogruçyllyk ow gatnaşyklaryň döremegine goşant goşýan bir häsiýet. Jemgyýetde we beýleki statusa garamazdan, dogruçyllyk çyn ýürekden sylag-hormat alyp barýar. Hemişe dogruçyl bolmak mümkinmi? Şeýle ýagdaýy göz öňüne getireliň. Joraňyz täze köýnek satyn aldy. Emma bu köýnek oňa gelişmeýär. Ol sizden, Köýnegiň maňa gelişýärmi? diýip soranda, siz oňa köýnegiň gelişmeýändigini açyk aýdyp bilersiňizmi? Ýa-da joraňyzy öýkeletmezlik üçin dymarsyňyzmy? Şeýle ýagdaýda näme etmeli? Eger jogabyny bilmek isleseňiz, onda gepleşigimizden daşlaşmaň mähriban diňleýjiler. Bilýäňizmi, dogruçyllyk siziň keýpiňize has gowy täsir etýär. Belki bu gemräk hem eşidilýändir, ýöne bu hakykatdan şeýle. Ýalan sözlemek ýürekde stres we gorky döretýär. Eger siz ýakynlaryňyza biwepalyk eden bolsaňyz, içiňizde wyždanyňyz sizi gynap başlaýar. Bu içki ýagdaý akyla zyýan ýetirýär. Gijelerine, Ukyňyz tutmaýar. Gündiziňe bolsa, irw-giç syryň aýan boljak aladalary sizi gynandyrýar. Kyn ýeri, dogruçyl bolmaga näçe synaşsak-da, elmydama beýle netije bermeýär. Mysal üçin, gürlemeli ýerimizde dymýarys ýa-da göwnümize degilmezligi üçin, ýalany galkan ýaly öňümizde tutup, arkasynda gizlenýäris. Kimdir biri bilen duşuşmak islemesek ýa-da bir ýere gitmek islemesek, meniň işim köp, wagtym ýok diýýäris. Käwagt täze tanşyň bize zyýan bermeginden gorkup, tanyşmazlyk üçin ýalan sözläp, köp bahana tapýarys. Belki siziň durmuşyňyzda hem şeýle ýagdaýlar bolandyr. Şeýle ýagdaýda näme etmeli? Mende bir pikir bar. Daşymyz gurşap alan dünýä bilen aramyzda diwar gurmagyň ýerine owadan penjire gursak nähili bolar? Penjire daşardaky adamlara içerdäki zatlary görmäge, bize bolsa daşarda bolup geçýän zatlary görmäge kömek eder. Diwar iki tarap üçinem päsgelçilik bolup biler. Biziň içki ýagtylygymyz beýleki adamlara şöhle saçyp biler. Penjiräniň üsti bilen ýagtylygymyzy görkezip bileris. Penjire gatnaşyklarymyzy aýdyň we arassa görkezmäge kömek eder. Hawa, hiç kimiň şübhelenmezligi üçin açyk we aýdyň bolmak möhümdir. Mysal üçin, bir ýere howlukýan bolsak, gaty sypaýy we aç-açan aýtmaly. Ýöne ynam bilen, Maňa düşünersiňiz diýip umyt edýärin diýip, üstüni ýetirmeli. Bir zat bizi alada goýýan bolsa-da, ony dogry aýtmalys. Eger biz bir adam bilen görüşmek islemesek, onuň sebäplerini pikirlenmeli, aladalarymyz barada aç-açan gürleşmeli. Muny berk ýatda saklaň, kimdir biri bilen gatnaşyk hakda gürleşseňiz, diňe bu hakda näme pikir etýäniňiz barada gürleşiň, duýgularyňyzdan başga zat aýtmaň. Adam bir zat üçin günäkärläp başlasaňyz, onuň dogry bolmazlygy mümkin. Çünki siz Hudaý däl, onuň ýüreginde nämäniň bardygyny bilmeýärsiňiz. Siz diňe bir zady bilýärsiňiz, bu oňa bolan duýgularyňyz. Eger düşünişmezlik ýüze çyksa, onda hemme zat gowy ýaly edip görkezmäge çalyşmaň we ýalanyň arkasynda bukulmaň. Ýalana naraňyz üzüňde duýgularyňyz we pikirleriňiz barada aç-açan gürleşiň. Ol baradaky duýgularyňyz hakda netije çykarmaga oňa mümkinçilik beriň. Gatnaşyklaryňyzyň gowy bolmagy üçin, belki ol dogry netijä geler. Süýji ýalanyň aňyrsynda bukulanyňdan, ajy hakykaty aýdanyň gowy. Indi bolsa geliň, hälki joraňyz baradaky soragymyza jogap bereliň. Ýagny, joraňyz täze köýnek satyn aldy. Emma bu köýnek oňa gelişmedi. Ol sizden, Köýnegim maňa gelişýärmi? diýip soraýar. Şonda näme etmeli? Onuň bu köýnek üçin çykdaýjy edendigini siz bilýärsiňiz. Eger siz oňa köýneginiň gelişmeýändigini aýtsaňyz, ol öýkelär. Eger aýtmasaňyz, onda siz ýalan sözlärsiňiz. Siz näme etmeli? Şeýle ýagdaýda, nädip ýalan sözlemän, joraňyzy öýkeletmän bilersiňiz? Mukaddes Kitap bize söýgi bilen jogap bermegi öwredýär. Efesliler dördünji bap, on bäşinji aýatda şeýle diýýär, Tersine, hakyky söýgi bilen aýdyp, bedeniň başy bolan Mesih ýaly hemmetaraplaýyn kämilleşeris. Eger joraňyz jogap talap etse, onda ýüz görmän dogryňyzy aýdyň. Indiki gezek saňa başgarak köýnek satyn almak gerek. Eger isleseň, bile saýlap bileris. Şeýle ýagdaýda dogry we takyk jogap bermek gerek. Hawa, dogruçyllyk we malakatlylyk utgaşanda gowy bolýar. Goý, Hudaý size ak pata bersin!
Mukaddes Kitapda şeýle ýazylan, Hakykat bizi azat edýär. Şeýle-de Isa hakykat diýip ýazylan. Muňa nähili düşünmeli? Hakykat şu, Isa biziň üçin gurban bolmaga geldi. Sebäbi hemme adam günäli. Biziň aramyzda alanmadyk adam ýok. Emma Hudaý bizi günälerimizden aklamak üçin Isa Mesihi Ýer iberdi. Isa ölüme boýun bolup, biziň günälerimiz üçin gurban boldy. Isanyň gurban bolmagy bizi günälerimizden azat etdi. Isa iman edenleriň ählisi gutulyşy we ebedi ýaşaýşy sowgat aldy. Ine, Hakykat şudur, Isa Mesihiň näme üçin ýere gelendigine düşünenimizde, Hudaýyň hakykaty Mukaddes Ruh arkaly aýan bolýar. Bize hakykaty bilmek örän wajyp, günälidigimizi hem bilmegimiz örän möhümdir. Şeýle-de bize günälerimizden halas bolmaga mätäçdigimizi bilmek hem wajyp. Isa Mesihiň ölümi arkaly biz Hudaýyň bagyşlamasyny alyp bilýändigimizi bilmek wajypdyr.
Geliň häzir bilelikde doga edeliň. Gudraty güýçli Hudaýym, adamlar bilen dogry we gowy gatnaşykda bolmagy öwrenmäge mümkinçilik bereniň üçin Saňa minnetdar. Durmuşymyzdaky her bir ýalan üçin bizi bagyşla. Biz ikiýüzlülikden we günälerden azat bolmak isleýäris. Biziň diňleýjilerimiziň azat bolmagyna kömek et. nädogry gatnaşykda bolan adamlar bilen aç-açan, aňly-düşünjeli we söýgi bilen gürleşmekleri üçin kömek et. Durmuşymyza Öz nuruňy saç. Omyn. Eger her bir ýagdaýda dogruçyl we dürs bolsak, töweregimizdäki adamlar bu häsiýetimize hökman gowy baha bererler. Adamlar bilen dogry gatnaşyklar we onuň bilen baglanyşykly beýleki ýagdaýlar barada gürrüňimizi biz gepleşigimiziň indiki sanynda dowam ederis.